Uly ýola garap dymy otyryn. Çykyp gyradaky çyýda klasdaş. Müň bir gaýgy-gama çümüp otyryn, berlip müň ham hyýala klasdaş. Bir mahallar şadyýandym, alçakdym, Wagt bolmady, şo bolşuma galjakdym. Söýgüniň yzynda ylgap daljykdym, Tas dönükdim saňsara, mala klasdaş. Mekdebe gatnardyň bezäp bu ýoly, Bu görnüş gözümden gidenok täli. Elin partufelli çykaýjak ýaly şindi-şindem bakýan ýola kylafdaş. Daşyndan paklygy bildirmez hozuň, tamşanyp galarsyň ýazarmaz agzyň. Içinden 16 klasdaş gyzyň seni söýdüm. Ala böyle klasdaş. Dinden çykman Ilden çykman gezendiň. Üýtgeşik däl iller ýaly bezendiň. Sen ýönekeý köýnekde-de gözeldiň. Girmeseň-de ýüpek şala klasdaş. Saýlap seçip owaň gözel gyzyny, Saýlap seçip baýram alyň uzuny. Gülkem bolsa deňärdim men özümi, Görogla hem rüstemi zala klasdaş. Öýňüz ýerleşerdi boýunda kölüň, Kenary doýurardy obanyň malyn. Bizde mal ýoklugy bolsa-da mälin, Günde on gatnardym köle kylakdaş. Golaýňyzdan geçenimde her gezek, Kylakdaş, gurgunmyň diýmäne derek. Utanyp gyzardym, ýadyňda gerek, Ýokdur-la sözümde hile klasdaş. Gyzardym, öl-suw bolardym derläp, Geplejek bolsam-da nepesim durlap, Walla, bir agzam bilmezdim gürläp, Öwrülerdim güňe, lala klasdaş. Nädeýin-ä, elden aldyň erkimi, Söýgi şeýle güne salýa her kimi. Elim bilen, galam bilen görküňi saldym Şygyr atly gölek ylatdaş. Seň adyň ornuna başga at goýup, Biläý sen bigelşik boljagyny duýup. Goşgymy görkezdim barlap ber diýip mugallymym Aýjemal akylatdaş. Syr bildirmän ýanyňdaky gelne şol goşgymy tutdurypdym eliňe. Ýüz-gözüňi çirkizip ot ýalyna gaýnadyp otyrkaň pile kylatdaş. Tomus gowa tutanynda bekine Suw alýarka suwsap giden ekine, Arma berdim men çekine-çekine Agramymy atyp pile kylakdaş. Bar bol oglan diýdiň, näz edip çala, Bu uly sowgatdy biz ýaly gula. Seni meňzederdim açylan güle, Geýineňde gyzyl ala kylakdaş. Atyň çaýyny kaltaň bagyny işip, Durkaň, çal soradym oýun edip, degşip. Men özüňe teşne, özüňe aşyk, mätäç däldim çaýa, çala kylakdaş. Çal bolmasa çaýa tapylar hökman, ýaňjazyk demledim içäý howlukma. Diýip meniň garşylygyma da bakman, çaý uzatdyň bir pyýala kylakdaş. Yssydy, Egninde ýuka eşikdi. Ýygnanan suw böwetjigi deşipdi. Beklemäge egileňde düşüpdi gözüm göwsüňdäki hala klasdaş. Aňlasam-da seniň aňmaýanyňy, duýdurmajak boldum synlaýanymy. Soran boldum ýeriň gektar sanyny, bakyp uzakdaky käle klasdaş. Kälden aňyrda-da kanal akardy. Nan oklasaň balyjyklar bökerdi. Sil gelende hanasyny ýykardy. Bäsdesdi Jeýhuna, Nile klasdaş. Tutuş klas bolup seýle giderdik. Bahana tapmasak şeýle giderdik. Ol günleri birçak elden giderdik. Dogrusy, gorkardyk, heder ederdik, münsek gaýga ýa sala klasdaş. Joralaryň bilen aýdardyň aýdym, Diňläp, synlap, söýüp, ber başak aýdym. Men Söýgi kanaly diýip at goýdum, Gelişip dur ol kanala klasdaş. On adamyň güýji bar dek özüňde, Barymyzy gepe goýup yzyňda. Kän paňta ýygardyň ýylyň güýzünde, Partygyňy daňyp beýle klasdaş. Seniň eliňdedi bagtymyň bagy, Ýygan pagtamyzyň ölçenýän çagy. Ýylgyryp ýüzüme seretseň dagy, Men şol gün sygmazdym gola klasdaş. Häzir bolsa keýpim bolsa-da berbat, Ýadyma düşende aýdaýyn bir zat. Meň ýygan pagtamy çekende bir gat, Orsçalap diýerdi, Mala klasdaş. Gamly garap saýlanardyň o ýerden, Bu boluşyňy görüp beter söýerdim. Hem göwnüňi tapjak bolup diýerdim, Üns berýän sana däl, hile kyl atdaş. Ýagman-ýagman birden ýagşy deý bulduň, Ýagman-ýagman birden garyma galdym. Namys ede-ede ýygymçy boldum, Senden yza gala-gala kyl atdaş. Yşkym, söýgim haýdamana yrardy, Üsti-başym pagta bolup durardy. Meni saňa has-da ysnyşdyrardy Partyklarym doly-doly klasdaş. Halyçda ýaş gyzlar jahyl diýdiler, Duşar bir-birine ahyr diýdiler. Ikimize Zöhre-Tahyr diýdiler, Gürrüň bolduk uly ile klasdaş. Nobatçylyk edýän günüňi bilip, hemmeden öňürti klasa gelip, düýnki gizläp giden hekimi alyp, adyňy ýazardym pola klasdaş. Indi gorkýanam. Şonda nädip başardym? Tutup, el degmedik apbak goşardan. Günortan duşmagy wadalaşardym, gelmelidiň sport zala klasdaş. Söýgä düşünerden entekler ýaşdyk, Söýginiň elinde bendidi ýaşlyk. Ikilik alardyk, alardyk bäşlik, Yşk sebäpli beýle hala gylatdyş. Maryda palatdyrdym bir sygana, Onuň aýdanlary ot saldy jana. Baş söýgüde gowuşma ýok ynsana, Şondan bäri uýýan pala gylatdyş. Ýer dälde ýüregim sarsdy birden, Beýle hasraty götärmi gerden? Sen bir ýerden çykdyň, men başga ýerden, Düşdi söýgimize çile klasdaş. Neşebent ataňa pul gerek boldy. Özi hem az-küs däl, bol gerek boldy. Ötene-geçene elterek boldy, ymykly çöken soň duwla klasdaş. Neşäň hasabyna salyndy galyn, bal tutan ýalarmyş barmagynyň balyn. Eneňem yşkyna düşüpdi puluň, garaz nätjek, gyýbat bolduk bir salym, deňe duşa deň duş, däle klasdaş. Bagtymy, baýlygymy elden giderdim, Ýeke çekmek agyr söýginiň derdin. Öz obaňdan näme ýamanlyk gördüň, Gelin bolduň ýat obala klasdaş. Edeniň bar bola, goýduň ne halda, Indi hiç bir zatdan tapamok dalda. Öňden bagtsyz doglupdyryn fewralda Nalyş etdim kim fewrala klasdaş On sekiz ýyl ekläp saklap azyndan Oba dyndy ýene-de bir gyzyndan Soňky ýola garap galdym yzyňdan Garap galdym soňky ýola klasdaş Saklajak güýç ýok adam bir ynansaň Tas özümi öldüripdim ynansaň Aglap aglap aglap köşeşdim onsaň Ösdi kirpiklerim öle klasdaş Durmuş mekdep sapak berer öwrenseň Bagt ketsallar gelmez ýüzüne öwrenseň Meniň lellimligimi ýigren-ýigrenseň ýöne yhlasymy syla klasdaş. Serhoşdym, söýgüden kellesi göçen, bagyşlanýan däldir söýgüden gaçan. Bagyşlama, bagyşlama hiç haçan şonda çekilenmi tyla klasdaş. Soň-soňlaram görsem palçy aýaly, Aýra düşenmize sebäpkär ýaly, Göwnüme getirip erbet hyýaly, Ýüz bermedim ol aýala klasdaş. Hol gün gürrüň berdi joraň aý senem, Tüssä çalyşanda ataň hem eneň. Takdyra ten berip aglapsyň senem, Gözýaşyň döndürip sile klasdaş. Toýuňda-da oturypsyň keýpsiz. Özüňi ýazykly, müýnli duýupsyň. Ene mukaddesmi söýgi diýipsiň, Pars adaşym, Annahala klasdaş. Ykbal, aýralyk salmasyn hiç ara, Oň öňünde adam pahyr biçäre. Diýýärler-ä, boljak işe ne çäre? Peýdasy ýok, çekme, nala kyl atdaş. Adam oňar enäň çig süýdün emmiş. Şoň üçin azajyk akyly kemmiş. Ýazgydyň ýanynda biz dagy kimmiş? Garşy giden ýok ykbala klasdaş. Bolsaň-da sen enäň-ataň gurbany, Senden eý gördüler puldur dermany. Çykardylar saňa ýowuz permany, Duçar bolduň ýaman päle kylasdaş. Ýöne şolar seni dünýä getiren, Balam diýip gujagynda göteren, Az pursatlyk akylyny ýitiren Adamlardan etme gile kylasdaş. Ýene-de düýşümde gördüm arada, Sag-salamat gez gezseň-de nirede. Goşgy goşdum köýen söýgim barada, Hala ýigren, hala, hala kylakdaş. Gaýgy-gussa barýar ömrümi kertip, Söýgi ýüregimde goýupdyr bertik. Bile düşen suratlarymyzam ýyrtyp, Seseledim saga, sola kylakdaş. Bulanyk suwly ýap durlansa ýagşy, Her kitap aňňy durlasa ýagşy, Adam her hal üýtgäp durmasa ýagşy, O şemala, bu şemala klasdaş. Öň söýgimdiň, indi bolduň ahmyrym, Beýle bolar öýtmändim ahyry. Ýatlap durgun bardygyn öz şahyryň, Ýoluň düşse baýram ala klasdaş. Akyl sende, edep sende, görk sende, Perman sende, buýruk sende, erk sende, Gowy ýyllar köpem bolsa türkmende, Soň duşmadym özüň ýaly akylasdaş. Birje soragym bar bersene çözüp, Göwne makul bolsa içeýin ezip. Ynsan heý söýgüsiz bilermi gezip, Jogap awtor şu sowala klasdaş. Söýgi dälmi küýsedýän bir biregi, Söýgi dälmi ömrümiziň diregi, Berk bolansoň söýgümiziň goragy, Ýetmän galdyk biz wysala klasdaş. Bazarda duşanda doganym sona, Ýatladyp ýaşymyň ýetenin çene, Öýlendimi diýip sorapsyň ýene göz ýaşyňy syla syla klasdaş Seni unutmanyň tapman soň tärin howwa men henizem öýlenmän ýörün Alada batan soň ýüregmiň törün saçlarym boýaldy çala klasdaş Öňem telim diýipdimle ýüzüňe. Men wepaly borun beren sözüme, Senden özge gyz görünmez gözüme, Ah, läle klasdaş, läle klasdaş. Saňa bagyşladym gör näçe setir, Bir demde ýazanmam göz öňüňe getir. Düýn söýenme, şu gün söýenme, ertir söýjegime, Şol güwäli klasdaş. Mekdebe gatnardyň bezäp şu ýoly, Bu görnüş gözümden gidenok häli. Eliň portfelini çykaýjak ýaly şindi-şindem bakýan ýola klasdaş. Bolup otursam-da bu ýola bendi, ondan Özge gyzlar gatnaýa indi. Hanha ýene bir topar gyz göründi keýpimi düşürip nola klasdaş. A olar şadyýan, ýüz gözleri ter. Ýaşlyk hyjuwyndan tämeleýär ser. Görjekleri öňde şo gyzlar bir goýy ykbal tutmasyn ala klasdaş. Sonalar, şemşatlar, güller besdirler, Yşk matasyny ýedi ölçäp kessinler. Söýüp-söýlüp arzuwlaryna ýetsinler, Duşmasynlar hiç zowala kylasdaş, Hiç zowala kylasdaş, Ah, Läle kylasdaş.